נעם אריין די אייבערשטער אין יעדע פרט און פרט פון לעבן, נעם אריין דעם אייבערשטן. דאס איז דאך די זאך וואס מהרש פלעגט אונז אייביג אויסלערנען, וואס מהרש לערנט אונז אויס, די טעות ביי די וועלט איז אזוי, די וועלט מיינט, אדער בין איך א מלאך, אדער בין איך א גלח. אזא סעיאינג איז דא, אדער א מלאך, אדער א גלח. א מענטש מיינט, אדער קען איך אנטלויפן פון עולם הזה, איך פלי ארויף אין הימל, איך ווער א פייער. אדער. אז איך עס שוין חזן זאל עס שוין רינען אויף די בארד, אה, איך בין שוין דורך געפאלן, לאמיך שוין, לאמיך שוין, ניין, מהרש האט אונז אויסגעלערנט אז אפילו דו ביסט דא אויף די וועלט קענסטו אריין נעמען דעם אייבערשטן אין דיין לעבן, דאס איז די חידוש, די עסט, מען פלעגט שרייבן בריוון פאר מהרש,

וואס איז די תאוות אכילה? אז מען מאכט נישט קיין ברכה, מען כאפט אריין עסן פאר און פאר, מהרא ש פלעגט אייביג זאגן ביי די חתונות, מען גייט צו חתונות איז דא א שמארגעס בארד, מען געט פיינע עסן, איינער לאזט דיך נישט עסן? אבער שטייסטו דארט שטייעדיגערהייט נעמסט אזוי נארמאלע מענטשן, אידן מיט ווייסע בערד, אריינגעדרייטע בערד, איך מיין בעל בתי'שע תורה גדולה במקום היכל דייקא, ממש אזוי פארלירן די שכל, זיי שטייען אין א זאל מענטשן, זאג זעץ זיך אוועק, איינער לאזט דיך נישט עסן? איינער לאזט דיך נישט עסן? מהרא ש פלעגט אייביג זאגן די סעיאינג, מען קען אפעסן א גאנצע שור א בור, און קיינער זאל נישט וויסן אז ער עסט. זעץ זיך אוועק איידל און עס, עס. איינער לאזט דיך נישט עסן? שטיי דיגערהייט אין פארנט פון מענטשן, ביסט אזוי, לייגסט אריין לאקשן און ס'רינט און ס'פארט און ממש ער ווערט פארלוירן, איינער לאזט דיך נישט עסן? וואש דיך. האסט א גוטן סאפער? גייסט אין א רעסטוראנט עסן סאפער? נעם א ברויט. זאג אים דארפסט א בילקע. וואש דיך. און מאך נאכדעם דעכעס א מאזן. און מים אחרונים. און בענטשן א בענטשער. נו, דאס איז די אייבישטער. איך נעם, איך נעם פון די גאנצע עסן מאך איך די אייבישטער. מ'פלעגט, מ'זאגט נאך פון איינער פון די צדיקים, ס'גרינגער צו פאסטן. ס'איז גרינגער צו פאסטן ווי צו עסן מיטן אייבערשטן. ווייסטו פון דעם? ס'איז גרינגער צו פאסטן ווייל דאס איז די זאך אדער א מהלך אדער א גלח. איך פאסט. עסן און עסן איידל און מאכן א ברכה פאר דעם און מאכן א נאך ברכה נאך דעם און זיך וואשן אויף ברויט און בענטשן, אה, איז דאס שוין גאנצע זאכן. אה, איך פאסט. פאסטן, נישט קיינט נישט געהייסן פאסטן, דער רבי האט געזאגט ווער ס'קומט אויף אומאן אויף ראש השנה ער דארף נישט פאסטן, ער דארף נישט פאסטן, ווער ס'קומט נישט אויף אומאן אויף ראש השנה העלפט אים נישט קיין פאסטן, פאסט, וואס איז זיין נאכדעם איז פאסטן, בלייבסט ווייטער מיט דיינע פראבלעמען, דארף נישט פאסטן, נאר וואס דען, וואס איז דער רבי געקומען דא און וואס האט מוהרא ש אריינגעלייגט אין אונז, לעב דא מיטן אייבערשטן. לעב דו מיטן אייבערשטן.